Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan isin daawwachaa kan jirtan karaa yuutuubiitiin yaasiin tuubiiti. Har'a gartee waan gartee isin namoonni hedduunis garuu yeroon karaa deemuus namoonni gartaa keessaanis karaa feesbuukaatiinis namoonni hedduun gartee namoonni gartee lakkoofsi kiyya qabanis gartee maaliif yaasiin badhaasa awwaardii kan yuutuubiidhaa badhaasa maaliif hin fudhatinii naan ja'anii namoota hedduu gartee na gaafata jechuudha. Saniifuu namoottan kanaaf gaafii kiyya yeroo gaafii isaan na gaafatan deebisuudhaaf qophiidha garuu hojii na baayata bijiidhaan mashquula jechuudha. Saniifuu har'a gartee iddoo addaa takkaan jira. Saniifuu isiniifis keessaafuu warreen gartee feesbuuka warreen gartee yuutuubii qabdaniif gartee ganaa warreen banachu taafe ta'anillee barumsa guddaa akka isinii ta'u jechuudha isinii galee barumsa guddaa isinii taha kana keessa gartee isinis of laaltanii daawwitidha isiniifin ibsa kan ja'uufin gartee viidiyoo xiqqoo isiniif waraabaa isin gartee viidiyoon kun nama hundaafuuf baay'ee takka faayidaa guddaa qaba saniifu waliif sheer godhaan isinin ja'a amma gartee mana keessa ol seeneetiin gartee viidiyoo isiniif waraabaa okay obboleeyyan gartee kun amma mana keessa gartee ol seeneetiin jira jechuudha okay akkuma beektan gartee Ani sooshaal miidiyaa kana hunda gartee diraamaalee waan namaa waan hunda gartee ni hin daawwadhaa isaan madhumaatti hin daawwadhaa jechuudha. Namoonni gartee viidiyoo namaa hin daawwatan hin daawwatan. An viidiyoo namaa tiktook haa ta'u karaa yuutuubiin haa ta'u viidiyoo namaa guutuu ni ilaala. akkasuma ta'e irra guddaa amma dura jechuudha amma dura tiktok kana hedduu takka hin hordofaa ture tiktok kana hin hin fadhaa illee ture. Eh, Gaafa san gartee karaa istooriitiin gartee istoorii kanarratti gartee viidiyoo namaa kana gabbuuseetiin gartee ah, ga- ganda arabaa yeroon dhaqu viidiyoon jechuun shabakaan isaanii natsa dhabeeta bibbilaashii. Eh, yeroo kanatti upload godheetiin asumatti istoorii irra kaaya istoorii irra irra kaaya istoorii irra kaaya akkasitti ni maxxansa ture namoonni hedduun dhufanii itti ilaalan viiyuu ijaa barta akka deemaa ture akkasittiin eh, irra haa ture eeganuma dhiiroonni kun yoo akka tasaa koopiraayinii argan hin beeku jee dhaab- dhaabee ture hin dhaabee eh, achi booda gartee mm, akka tasaa turree torbaan lama siti boodaan isaa akkasi Musxafaan na yaamee diraamaa takka jira naati hoottu narraa amari kun irraa amari kaamera naan jechuudha akkasi dhaqee saba'iin dhaqee saba'iin sanii gartee viidiyoo eega diraamaa dalanii booda ijoollee irraa amaree booda akkasaat yaada shortii hunda lagee hojiin Musxafaadhaan akkasitti kalaas hayya naan jee yaada anaaf inni gartee wal mari'annee yaadas gartee wal gargaaratuma shortii gartee ni beeytanii shortii miliyoona afurtamii afur sun kan laalame san gartee dalayne jechuudha dalayne viidiyoon san gartee shoortiin san hedduu takka gartee gaafa shoortii kan namni dalaguudhaan isin namni waa xiqqoo shokalaas xiqqoo ture garuu namni dalagaa ture daftee akkas ilaalamne viidiyoon namaa. Ana qofa jechuudha kan gartee Oromoo keessaa gartee miliyoona afurtamii afur kan gartee ilaalame viiyuu kan fide jechuudha ana jechuudha. Ijoo takkaan gammadee hamilee eeggusan jirtu wallaahi ijoo takka gammadee gammadee sabiskiraayibii kiyya gartee kan kuma kudha torba irra kan ture ogguma takka fuudhee kuma dhibbaa fi amma gartee yaa kuma dhibbaa fi soddomii torba jira deemu jira inshaallah sabiskiraayibiin. Akkasitti niin gammade eegas booda immoo shoortii illeetti gartee niin fulleeffadhe shoortii hanga duraan ilaalamuu baatullee garuu ani hamilee niin qaba amma kalaas akkasitti ilaalamaa ture wanni ijoo takka ture. Shoortii egas bodattiin fuulleeffadhe. Niin dalaga shoortii osumaan jiruutiin guyyaa tokko immoo hedaa yaa hedaa guyyaa tokko akka tasaa gartee mana gartee haa lukkuutti qabanii beekanii mana lukkuudha niin dhaqee saree takka akkuma harkattiin yaadni dhufe yaada san gartee lukkuu gartee isiin akkana beelotee akkana jetti akkanatti jetti beela qabdi kana garana nyaattee viidiyoon irraa mara jee Eh, anis qoonqoo gurbaa lukkuu qoltu san gartee gaafadhe hayyee naan jee akkasuma lukkuu kan qoonqoon akka jirtu kana saree dhaabbattee jirtu kana hin kenneef achumaanu qo- saree illee nyaachiisa jechuudha. Eh, Viidiyoo irraa maree amma karaa manaa galee viidiyoo ediit godhee eh, yeroon gartee eh, maxxansu. Eh, Maalii beektan rakkoon guddaan amma eegi kana wayii jira amma. Loogoo gartee loogoo Google keessa eetiin gartee loogoo namaa loogoo saree saree qab saree saree takka bareeddu akkumaan gartee dook jee barreessatti saree bareeddu maali yaanii gartee saree wajjin wal wanni qaba yaada walitti hidha qaba. Kanaan gartee ammaan tana ediitii bakka san sakandii takka moo lamaan sa'a ediitii viidiyoo wajjin wal qunnamsiisee jechuudha. Kaniin shoortii irra maxxansu kaa'e. Giseen maxxansu wanni maxxaneetu waarniing jaa keessaa hin haqe maxxane gisee wanni ta'u waarniing jaa ammaas marraa sadiin akkas godhe marraa afraffaatiin sayaa marraa afraffaa kana gartee ittiin dhiise turee tureetiin sayidii bilbilee yookaan iskiriishito godhee raachi ergeef karaa waastaapiitiin jecha ergeef akkasummaa akkana imeeyilli gaa isa bira jira. Ana si bira hayyama godhee sayid ilaalli jedheen. Egaa akkasitti gisee ilaalu beekadhumma sabskraayibiin guutee jira. Sabskraayibiin guutee jira. Sabskraayibiin kuma dhibbaa fi jira. Egaa fulaawuu wanni goone ture. Aflaawu gartee kaa'e beekadhu eeggasaan hojii dan booda aflaa goone beekadhu. Akkasitti amma gaa kalaas seera keenya cabsee jirta jaan seera akkamitti cabse loogoo namaatiin gar- sareen san loogoo namaa qabdi sareen gartee ani sakandii lama faa sajaa ta'u irra kaaya san eh, seera ummata seera gartee yuutuubii cabseetiin jira loogoo namaa qabdi loogoon taa akkamii beektanii loogoo fokkottu takkaa jira loogoo fokkottu loogoo immoo ati laa- yoo sirri laalte malee hin mul'attu Akkasii gartee aareetiin kala seera cabsite jirta badhaasilleen hin jiru seegisii wajjin haasa'u jechuudha badhaasni hin jiru naan ja'anii akkasitti firraa kalaas rakkoon qabu ani gartee subscribing kiyya gartee naa guddutullee badhaasni harka dhufuu baatullee akka fedhe kalaas jee itti dhiise waan silaa namni amata shan ja'a akkana fiduun gartee ani guutakka fide guutakka itti baatii hunguun noonni san baatii gati uummata akka sabskraayibiin kute akkasitti eega nu didan booda eh, nuti gartee haflaa goonee akkuma akka kuma dhibbaa jennee hamlaa- haflaa irraa goonee akkasitti gammachuun qabaa isin amma irra guddaan keessan waniin gartee viidiyoo kana isiniif gartee waraabee dhufee maalii beektanii viidiyummaan namaatu jechuudha viidiyummaan namaatu akka gartee seera yuutuubii cabsu hubadhaadha keessaafuu viidiyooma namaatu keessaafuu namni tokko tokko ni arkaa jira viidiyooma namaa gartee gabbuusanii feesbuukaa fi yuutuubirra kaanii ni jaa wanni namaa waan namaati akkasiif dhabamas godha garuu keessaafuu viidiyoon warri faranjii kun gartee faranjumaa akkas na godhe malee silaa ilmi namaa oromoo ta'e natti ergu akkasii akkasii faranjiin natti ergitee community guideline beetan community guideline fokkotaadha wanni kun beekadhu namarraan ka'u inni san namarraan ka'u garuu amata haaree as deemaa jira amata haaree haaree kana wajji wal qabatee waan haaree gartee waan abdeet ta'u jira saniifu kanaa wajji wal qabatee yaaboo du'aayii naa godha maatii nama hedduu kanaan qaba isin dilli kun gartee koomentii irrattis haa ta'u yaadaanis gartee na bira dhaabbadhaadha rabbi gartee irraa haa- haa buusu jaa maal jaan gisee isa wajji haasa'u guyyaa sagaltam baatii sa- baatii sadi gartee baatii sadi booda gartee nu deebii jaan gisee sadi wajji haasa'u wanni san gartee bifa biraa akka jijjiirame achi booda gartee waan saniis gartee baatii sadii ka- lammaas lama diinuu kan inni irraa ka'u gartee akkasii wajji sadi wajji haasa'e inshaallah yoo rabbiin godha eh, akkasiin isinin jaa du'aayii na bira dhaabbadhaadha. Viidiyoon kun nama hundaafuu barumsa guddaa akka ta'u abdiin qaba jechuudha. Saniifuun gartee an isin dhufee jechuudha. Karaa kanaan gartee du'aa'iin na gargaara obboleeyyan maatiin kiyya dilli kun gartee du'aa'ii naa godhaan isiniin jee jechuudha. Asumatti gartee waa hundarraa ufee gaadhaa haa nama eegu rabbii haaliqaa du'aa'iin irraanfatana isiniin jaa. Wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.